Yɛma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ akwaaba a ɛyɛ Akroma TV so bɛsɔ sɛ woyɛ foforɔ a bɛ subscribe to channel no na woakleke ɛyɛ notification bell no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a news bi aba a wo nsa bɛtumi aka bi na wowɔ adwenkyerɛ bi aso a na wode ato ɛyɛ comment section hɔ ama yɛn na nsɛm a yɛsa aka ne yɛde bɛto dwa ama ɛyɛ atiefoɔ Na ɔwusu bɛmpa akakye ɛna yɛde atiefoɔ ɛbɛkɔ. Na wɔbɛma ɛyɛ special prosecutor ɛyɛ Kesi Agyabin fourteen days ultimatum sɛ wanhwehwɛ ɛyɛ airbag scandal no mu a wɔn nso wɔn bɛ hite the street akɔ akɔɔpae ɛyɛ Mahama office. Na ne nkyerɛkyerɛmu no sɛ ɛyɛ airbag scandal no it was very huge a kyerɛ sɛ ɛmeki ɛyɛ British news nyinaa nso ɛyɛ special prosecutor baeɛ wayi n'ani sɛdeɛ ɔnhuiɛ. Na wɔn se sɛdeɛ Sisi Deadapa ɛyɛ case no baeɛ a OSP a show ahoɔden ne ne commitment a wɔde resolve case na wɔn pɛ the same thing ɛwɔ yɛ airbus scandal no ho na wɔn ama no fourteen days wɔn reply a wɔn nso bɛ hit the street akɔ akɔ mpae ɛyɛ ex president john dramani mahama ɛyɛ ne office na yɛn sɛ ɛtifoɔ mbrɛ no yɛde mo bɛkɔ ɛyɛ osu bɛmpa hɔ na yɛakɔ akɔtie nsɛm no emu nkyerɛkyerɛ mu. the worst president in the history of ghana ɔno anya the shenanigans ɛnɛ ɛsponsor nkurɔfoɔ sɛ yɛnkɔtena jubilee house o na yɛnyɛ three day demonstration ɛno ɛna ma dɛɛ no sɛ fixing the country movement ɛ ɔhene ba ɛ ma issue statement sɛ fourteen day ultimatum yɛde ama john mahama ɛyɛ office of the special prosecutor last week memaa no petition ɛma a group yɛmaa no petition sɛ ɛbaa scandal ɔhene ba ɛnɛ mebaeɛ na ɛsɛ nka mede ma producers na nka wɔde to screen no so ɛma obiara hunu sɛ John Mahama appeared on the Sun newspaper a ɛyi ɛɛ yabɔ no kwaadu sɛ government official one John Mahama ɛna wakɔdi dwirim kɛseɛ I don't know how you go you go you go to get it for your. So you send it to me na me fa ma eh, episodes no. Eh, na eti the special prosecutor no. Ɛsɛ an sɛm na no so bɛtu yɛ nyinaa no. Ee aban yi deɛ. Eti kyɛ sɛ. Saa ɛɛba scandal no is the biggest corruption scandal in the world. wonya former president ɛsɛ ɔnkɔtɔ mbraya na sika no ɔne nkurɔfoɔ bi akɔ sika nana afa ho ayɛ corruption ama sika dosopoɔ bi abɛdi ne botom ama wiase abɔ ho dawuro ama n'anim aba abɛtɔ the sun newspaper jolɔ bɛɛ na ɛkyɛ wei jolɔ ɛnna mepɛ sɛ mode tu mode tu mode tu no ankasa ɔwusu bɛmpa na meka the sun newspaper o ɛti matwerɛ krataa ɛde akɔ akɔma special prosecutor sɛ sɛ abena da paa yɛakɔte sika wɔ ne fie na ɛnɛ yɛtwe naboɔ so a John Mahama ama yɛ sika ayera Ghana ha yɛsoma nso nkɔtɔ aeroplane mu nneɛma mmra ama ɛnɛ aborɔfo no aba abɔnten abɛka sɛ corruption bi kɔɔ so wiase mu ama sikadɔ so po ɛtuatuae ɛma ɔno ankasa ɛdi anim tintiman ɛyi so ɔno ane nua ɛna ɔne aborɔfo kɔsi nkenya ɛkɔgye sika bi gu ne bɔtom ama the sun newspaper ɛde aba bɛto front page aka ho asɛm martin amidu a ɔyɛ ɔmo a ndc ni ɛde bɛyɛ special prosecutor abɛka kyerɛ ghanafoɔ nyinaa ɔhene ba sɛ john mahama yes ɛna ɛyɛ government official one a ɔno ɛna ɛdi anim na martin amidu se yɛ investigate john mahama yɛ investigate john mahama na ewiase nyinaa hunu dwirim di a wadie matea me du firi hɔ no kusi adwaben na ɛbaeɛ ɛbɛsi nnɛ ɔtiri mu asɛm no so abena adapa deɛ deɛ wafa de ka asɛm john mahama was the former president of the republic ɔheneba john mahama is has been a leader in this country a ɔno ara ne professor mills may his soul rest in peace ɛka sɛ yɛ investigate airbag scandal ɛno mu na ɔde to anananom wɔ nseɛ do eti me deɛ yasɛm a yɛka ne sɛ last two weeks ɛna metwerɛ lɛtɛ ɛde kɔɔ office of the special prosecutor kisi adwaben sɛ saa nonchalant attitude na ɔde yɛ special prosecutor adwuma no a ɛɛ kokofu bɔɔlo bɔ aba mu no john mahama ɛɛba scandal no ɛyɛ the biggest corruption scandal nti ɔ investigate na ɔnte dwamaama na ehunu nokora ɛwɔ mu na ghanafoɔ nyina hu sɛ dwirim di a wadie ne kɛtɛ ahyehyɛ ne porɔeɛ no ɛnie yɛkaeɛ no ɔnte sɛ odogo bi nu abɛ na ɔtwe nie ɔntumi mbɛka biribi ankyerɛ saa papa wei ara nso atuatua sika ama nsɛntwerɛfoɔ ɛne nkurɔfoɔ bi ɔhene ba atuatua sika ama nkurɔfoɔ bi sɛ wɔn nkɔda jubilee house sɛ akufo ado ne n'aban yɛ akorɔmfoɔ nti nkorɔfoɔ no ɔno dwɔm ama na ɔbɔ korɔ no ɛde korɔfoɔ sika akorɔmfoɔ sika ghanafoɔ sika atuatua ama nkorɔfoɔ bi so ɔmo kɔda jubilee house now deɛ yɛ ka ne sɛ yɛama special prosecutor fourteen days. ɔno nso ɔma no fourteen day ultimatum. yɛama no fourteen days ultimatum sɛ immediately ɔnkɔ dwɔm ama hɔ na ɔmo fɛ no for investigation. on the air bar scandal ghanafoɔ sika bi nkyɛ sika bi wote aseɛ na yɛhunu nokorɛ wɔ mu sɛ wɔanyɛ a wotie ɔhene ba sɛ wɔanyɛ a ɔhene ba saa 14 days no so pɛpɛpɛpɛpɛ a eh? mhm. yɛn nso yɛbɛkɔ dwɔmaa ma fi eh, office ne akɔ picket te sɛ deɛ mmeranteɛ no kɔyɛ ɔjubilee house no yɛkɔda hɔ three days kɔsi sɛ special prosecutor bɛfrɛ no ɛbɛfrɛ no yɛkɔtra ne fie hɔ ɛnyɛ ne fie ne office for three days ne yɛte ne office hɔ yɛtena hɔ a ma wiase nyina hu yɛ invite cnn yɛbɛ invite al jazeera yɛbɛ invite other media people ɔhene ba mo nyinaa mo bɛba bi mm. ne yɛtena hɔ sɛ ɛba sika na ɔyɛ president a ɛsoma ano sɛ ɔnkɔtɔ mmerɛ a ɔde sika no wasaa ne srɛ mu a the sun newspaper ɛde abɛto front page mu nyima yɛhwɛ the sun newspaper de bɛto front page sɛ john mahama awia ghana sika abɔ ɔman no korɔ no a ghana special prosecutor te hɔ ɔntumi nyɛ ho hwee no yɛn fixing the country movement ɛne mmabunu a yɛn nso yɛdwene ghana ho no sɛ ɔmo se

mmabunu no bi. mede sika statement na ɛba statement na. good ɛɛ na. na mi num nsuo. good mɛnkenkan statement no n'afei no deɛ nti a wɔn ama the special prosecutor fourteen day ultimatum no meba a me ne no abɛdi ɛho nkɔmmɔ dan no ne meeting a ɔne npp mmabunu bi nso so ɛkɔyɛɛ no me ne no abɔ ho nkɔmmɔ ansa na magya no kwan ama um, Dr. Emmanuel Amankwam aba enti no uh, so it reads first of all first of all mm -hmm. this is one of the biggest Matra English newspapers the biggest newspaper mm-hmm. ɛwɔ mm -hmm. UK the Sun newspaper obi a otie wɔ wiase ma fa na nyina nim sɛ me osu bɛmpa me mɛtena ha Ghana fo mo se akufo ado yɛ dwolɔ ama ɛnɛ mabunu mabunu a mohwɛ no mohwɛ this is John Mahama o Corey Star uh -huh.

sɛ dwom ama korɔ no ɔbɔ yɛ broni na ɔte ne kuro no kura agu ɛhu sɛ dwom ama bɔ korɔ no wɔ Ghana ama wiase o wagu Ghana nyina anim ase o ɔhene ba deɛ ma ne yɛ hunu no no wagu ɔman no nyina anim ase this is the man who is seeking to become the president of Ghana na Sisili Adapa ɔno yɛ minister a yɛntumi establish sɛ sika no kura gu ne dɛm no ɛyɛ ɔno a ɛyɛ ɔman no sika anaasɛ ɛyɛ hwan sika wei deɛ yɛ establish it ama uk court ɛne american court se ama newspaper the sun newspaper ɛnyɛ no other newspaper o mm. ɛde the former president abɛto anim sɛ ɔde dream adi ɔman no sika hɛ fifty million military deal ya ɛna ɔwɔ anka no anka ya fifty million pounds. military deal a yɛde n'anim abɛtoɔ na wo special prosecutor wo nte sɛ odogo bi no abɛ eti the mabunu of the npp ɛne ghana mabunu right thinking people in society mese 14 days ultimatum no so a wosu bɛmpa sɛ mabunu mu ansɔre a medeɛ me nko a mekora mekɔ

Fixing the Country movement will lead a citizens coalition to congregate and picket in front of the office of former president. ɛyɛ kii sɛ democracy deɛ yɛ mhm. democracy fɛn sɛ kabi maame kabi sɛ ɔsɛ kufu adaban ah. ɛyɛ julɔbi yɛdeɛ yɛde evidence aba mm. ɛne yɛakyerɛ sɛ kurɔnfo tatu amoa paa a yɛakye no wiase ma fa no nyinaa wiase newspaper de no aba bɛto dwa sɛ this is sɛ uh, eh, the most corrupt person a the sun newspaper na bɛto front page ɛna maka ho asɛm no john dramani mahama ɛbɛsi nnɛ special mm. prosecutor wɔsisi naso a mema no evidence mede letter akɔ no hɔ apɛkyi no yɛtwɛn 14 days no ɛstate ne wo day one ne yɛ nɛ so te aseɛ mm. nti ɛbɛ ɛnde on the 9th of may anaa mi ba. ɛɛ ɛɛ october daita daita on the ninth of. october october ninth of october mm. yɛ twɛn na ninth of october no ne yɛ di three days aka ho sɛ wanyɛ a adeɛ bɛkyɛ ɔbɛteɛ na yɛatwɛ lɛtɛ akɔma polisifoɔ ade following two three days no ne yɛ ɔdwɔmaama office a yɛ pikiti wɔ hɔ opie wɔ hɔ ba na office o yɛgyina hɔ kò si sɛ special prosecutor will take action and will write to the police. for them to give us protection for us to move to the office of the former president. good ɛnna sɛ o so bɛ mpa no ɛnna you met some of our youth. yes mi nua ɛɛ ɔhene ba deɛ nti a mi mi frɛ wo ɛma ɛnra o ba saa program ni bi ɛyɛ very important ɛne sɛ saa. phenomenal bi a ɛkɔ so sɛ npp mmabunu no ebi yɛ disgruntled na party no sɛbio yɛde mmabunu na ɛfrɛ dɔm meboa mm. ɛna mmabunu no wɔn wɔ hɔ no wɔn na wɔn determine the faith and the future of the party. yɛtena ase saa ma obi nya kakra na ɔde hyɛ ne bɔtɔ mu a sɛdeɛ meka yɛ mm. ɔmfii mmabunu no a ɔno kɔda polling station a yɛ mmeranteɛ a ɔmabɛti katikati a ɔmkɔgyina polling station sɛ protect the ballot to make sure nti ɔhene ba meyɛ madwene sɛ ashanti region ɛyɛ the heart beat mm. wohwɛ the ɛyi a the statistics of an election a npp bɛwi ne election biara na if ashanti region ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔmo keka ɔmo ho na biribi a ɛkɔ so wɔ ashanti region a there is no way ndc can come to power sure. nti no ɛnura anamotu a metu yɛ no sɛ mehyiahyia mmabunu a ebinom atɔ ba ha na wɔn ayɛ wɔn adwene sɛ sɛbio ɔheba ɛɛ deɛ ɛkɔ so no abamubuo bi yɛ aba na me ne mmabunu no akasa no ma kenya wɔn sɛ going forward no. ɛyɛ ɛko a 2024 no ne ɛko a yɛgye npp party no asi hɔ na party no atumi anya nyinaso papa na atumi akɔ nkan na sɛ bio problems nketenkete nketenkete bi a ɔhene ba ɛkɔ so a wode waso tii bi no yɛahwɛ kwan a ɛbɛfa so a yɛbɛsolve those problems ɛna communication plays a major role because sɛ bi deɛ ɔte yɛ ante deɛ ɔte yɛ nso anya asekyerɛ mm. na wankyerɛkyerɛ mu ama mmabunu no ante deɛ ɛkɔ ase na ndc propaganda a ɛrekɔ so wɔ fam na wɔn turo mfuturo gu nkurɔfoɔ ani no ɛsɛ yɛ reinventing the wheel ne yɛ make sure sɛ mmabunu no will be energized to going forward no so ohun mi mmabunu a mehyia wɔn to tell them sɛ 2024 no ɛyɛ bere a yɛgyina kona we cannot and we will not allow sɛ john mahama ba bɛyɛ president wɔ ghana ha yɛyɛ saa yɛ committee political obituary hmm. and that one will cost us for the rest of our generations and generations yɛ tɔnbɔn sɛbi o yɛ maame na ɔsɛ o yɛ npp sympathizer anaasɛ o yɛ asantini anaa o yɛ ghanani anaa o yɛ asantimamu na mi wo nti na mi use hmm. that example na sɛ wo wosi wa nya hwɛ wɔ npp ho a kan ho sɛ wɔ busuani bi ɛtuma benefit from free shs daakye wo ba no ɛba abɛyɛ abusua no pillar kokofuo ɛna wasi ɛwɔ abusua nim akufuo ado mhm. adrɔpo a seed and we cannot allow ndc propaganda ewiase nyinaa ayɛ den ɛna dwɔmaama ne recklessness nti wama ghana ayɛ den mmɔ woka wɔn sɛ oh, dwɔmaama de wafiri aban mu nhyehyɛeɛ bɔne a ɔde gu akwan mu no ɛna ama ne yɛ brɛ sɛ imagine sɛ hmm. tɔmaha tɛmaha bɔ nkowantɔn a amma nkurɔfoɔ ma wɔmfa high taxes amma hɔ a kɛbɛyɛ dɛn na obi kɔkra nneɛma firi amanɔne de ba a ɔnya ne mfasoɔ mm. mfa nyɛ yi ɛti saa nneɛma wei nyinaa no ɛyɛ adeɛ a ɛha yɛ nti mmabunu no yɛkɔɛ ne yɛkyɛkyerɛ yɛ nsɛm mu kyerɛ wɔ mu a sɛsɛ mmabunu no wohwɛ wɔn aho keka a mm. ɛyɛ san ba back a yɛgye di yie sɛ sɛ yɛkɔ so yɛ ɛno nti na busa sɛ national youth organizer ɔwɔ hefa nti sɛ yɛhyɛ aseɛ kɔ round ne yɛhyɛ aseɛ yɛyɛ saa ɛhyehyia ne ɛne mmabunu no ɛdi nkita ho a ɔhene ba ɛno a woahu nyame na meka ho yes ɔmo hu sɛ deɛ na ɔmo ani agye sɛ ɔhene ba no amu atu ne mpaboa mu aba ɛba bɛtie bi na wakɔ akɔbɔ ho dawura ɛkyerɛ wo sɛ ɔhene ba mmabunu no wɔn wɔ gyidie wɔ npp mu na mmom no mpanyinfoɔ bi ɛna ama wɔn atɔ baha ama wɔn yɛ deɛ wɔn yɛ nti yɛbɛhyɛ aseɛ ne yɛdeɛ message no ama mpanyinfoɔ no na wɔn ahunu sɛ sɛbi sɛbi sɛbi yɛkɔ sin mi sin bi ne yɛde bɔ ma bɔ di anamenteɛ saa mmabunu wɔ emu aa ɛna wɔn bɛ gyina mu na eduru deɛ den na sɛ eduru deɛ den a nyɛ mmabunu wɔ emu na wɔn akɔ fɔm na asuadu nketewa kan wa te ɔsi elections are won at the polling station. saa mmabunu wei sɛ yɛmmɔ wɔn ho ban ne yɛankanyan wɔn a 2024 na yɛsi ɛwɔ. bɔsɛ ba ma mehwɛ video yɛ john mahama on demonstration na mema owusu bɛ mpa na eri maa sɔn dad n'afi no yɛ de asɔrɔ ma me nkyɛn mi nua pɛ ne christian odusɛ ɔwɔ pure fm ɔyɛ sports journalist ɛwɔ no very good morning to you senior um, 56 minutes after 8 aha yɛ wuntumi 1013 wuntumi tv wuntumi tv on facebook you also live on all